bejn Miriam Dalli, nilqgħuha fil-programm, u Roberta Metsola. U se nibdew mill-ewwel id-dibattitu. Ħanibda bik, Dottor Metsola. Intom tmorru fl-Unjoni Ewropea. Titkellmu fuq il-korruzzjoni, fuq ir-rule of law, u naturalment tgħidulhom affarijiet li mhumiex sbieħ dwar Malta. U mbagħad dan l-aħħar kienu se jagħtu l-Artiklu 7 li kieku jkif ser diżastru għal dal-pajjiż u intom speċi mortu tgħidulhom le, le, issa da, iskom speċi l-ewwel tmorru tugżawhom. U mbagħad kif kien se jtih il-punishment u tulu le tijulux. Ma tantx ħaġa ħaġa mhux f'postha f'di. Ara Peppi din tal-Artiklu 7 mhux vera. Hija gidba daqs kemm hija gidba lil-Labour u għall-underdog f'din l-elezzjoni. Daqs kemm huwa mimli gideb, l-ispots politiċi tal-Partit Laburista li għadkom kif rajtu li jippruvaw ibagħbsu bid-diskors biex jippruvaw jiskurjaw punti politiċi. Ħa nagħmilha ċara, jiena m'iniex lesta li niddefendi lil Konrad Mizzi. Jiena m'iniex lesta li niddefendi lil Konrad Mizzi u l-ħsara li huwa għamel lil Malta. Taf x'jien lesta nagħmel, Peppi? Li niddefendi lil kull Malti u kull Maltija, lil kull Għawdxi u kull Għawdxija, għaliex jiena verament Għandi lil Malta għal qalbi għaliex kif nista', Peppi, ma nitkellimx? Jiena dejjem ħdimt għal Malta anke qabel ma sirt Membru tal-Parlament Ewropew. Ħa nagħti ftit tal-affarijiet li jiena ħdimt fuqhom minn mindu sirt Membru tal-Parlament Ewropew. Ħdimna fuq ir-roaming, naqqasna l-kontjiet tal-mobile. Dan l-Parlament Ewropew għamlu u mhux il-Gvern. Ħlilna fuq l-ambjent, il-plastiks, għamilna kampanja favur l-ambjent, favur is-saħħa tiegħek, il-fondi Ewropej, ġibna l-flus għall-edukazzjoni u għall-Għawdex, in-negozji ż-żgħar għejnihom jiftħu u jikbru, għenniehom ukoll li naħdmu ħafna fuq is-sigurtà, l-aħħar ħaġa jiena ħdimt fuq liġi li biha jkollna 10,000 border guard ġdid fil-fruntieri esterni u iktar sigurtà u aktar teknoloġija avvanzata. Dawn huma ftit mill-eżempji li nispera li nkunu nistgħu niddiskutu f'dan il-programm għaliex il-ħidma ma tieqafx hawn għad baqgħalna ħafna x'nagħmlu.
Miriam. Intom tikkritikaw lil Roberta u lil oħrajn illi jmorru jitkellmu u jgħidu isma' f'Malta hemm affarijiet li mhumiex sejrin tajbin, imma meta jmorru qed jagħmlu hekk, mhux aħjar qed jagħmlu hekk iktar kredibbli? Għax imbagħad meta jitkellmu qed jgħidilhom isma' aħna m'għandniex naqsmu ta' ma' dawk l-affarijiet. Kemm qed nieħu gost li nisma' lil Roberta Metsola tgħid kemm jinteressha mill-interess tal-Maltin u l-Għawdxin. L-unika problema ta' Roberta Metsola u sħabha hi li jgħidu ħaġa waħda f'Malta u mbagħad imorru fi Brussell u jagħmlu xi ħaġa totalment differenti. U ippermettili, Peppi, nitkellem hawn bil-fatti u ħa nitkellem dwar każ li mhux ġara ħames snin ilu jew sentejn ilu, każ li ġara fis-26 ta' Marzu. Fis-26 ta' Marzu, xahar ilu, itieħed vot fil-Parlament Ewropew. Vot dwar rapport dwar it-tassazzjoni. Issa kemm smajna lil Roberta Metsola u sħabha jgħidulna li tgħidx kemm huma difensuri tas-sistema ta' tassazzjoni f'pajjiżna. Tgħidx kemm huma difensuri tal-impjiegi Maltin, tal-Maltin u l-Għawdxin. Imma mbagħad meta niġu għas-si u n-no, meta niġu għall-vot, jivvutaw totalment differenti. rapport li votajna fis-26 ta' Marzu. Il-memorja nassumi li għadha friska. Emenda 18 Emenda 18 li vvotajna għaliha fil-Parlament Ewropew titlob li jkun protett id-dritt ta' pajjiż żgħir bħal Malta li jkollu vot daqs pajjiżi kbar f'sistema importanti bħall-miet tassazzjoni. Kif jivvotaw it-tliet MEPs tal-Partit Nazzjonalista? Jivvotaw kontra. Malta jgħidu mod, imorru fi Brussell u jagħmlu mod ieħor. Mhijiex l-unika emenda f'dak ir-rapport, Peppi. Kellna paragrafu ieħor, paragrafu 404, li f'Malta Roberta Metsola u sħabha jgħidulna li ma jridux lil min jindaħlilna fis-sistema ta' tassazzjoni f'pajjiżna. F'dan il-paragrafu, il-Parlament talab li l-Parlament Ewropew ikollu d-dritt jgħajjat lill-awtoritajiet Maltin, iġagħalhom iressqu l-evidenza, iġagħalhom itellgħu x-xhieda. Kif jivvutaw il-Membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista? Jivvutaw biex dik il-paragrafu jħalluh hemmhekk u jivvutaw kontra li dak il-paragrafu jitneħħa. Dik hija d-differenza. Juru wiċċ xi mod hawnhekk f'Malta u juru wiċċ totalment differenti fi Brussell. Okay, mela, Roberta.
Mela, għen itkellmu dwar Ħan ikwotalek xi ħaġa silna nisimgħu ħafna kwotazzjonijiet. Fl-interess tiegħu personali u politiku tal-Partit Laburista u tal-Gvern, kif ukoll fl-interess nazzjonali, id-deċiżjoni onorabbli malajr kemm jista' jkun hi tal-Ministru Konrad Mizzi li jirreżenja. Taf min qalha din? Mhux Nazzjonalist, Sieħbek, Alfred Sant. Allura meta meta Alfred Sant jgħid li għandu jwarrab l-interess nazzjonali Konrad Mizzi qed jiddefendi lil Malta u għax ngħidha jiena qed inkun traditura vera għax hekk tħobbu tgħidu għax inti dil-kelma ilkom tużawha ħafna tuża użajtuha kontra Mintoff fin-1997 ma jimpurtax imma din hija din hija d-doppja faċċa ta' inti li tara meta xi ħadd jipprova jgħidlek għax intkom tagħmlu hekk timplom timkom tagħmlu hekk Sieħbek stess qal li Konrad Mizzi għandu jirreżenja u meta aħna ngħidu hekk, aħna nagħmlu hekk għaliex verament għandna għal qalbna lill-Maltin u l-Għawdxin u mhux lil min qed jagħmel il-ħsara lil Malta, hemm hi l-vera ħsara. Roberta Metsola m'għandhiex risposta għal akkuża ċara, fatti ċari miktubin iswed fuq l-abjad, għaliex tħossha komda wara l-podium tkellimna dwar l-interess tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin u dwar is-sistema ta' tassazzjoni, m'għandhiex risposta. U Peppi, dan mhux każ iżolat, dawn żewġ emendi minn rapport wieħed. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa smajna riżoluzzjoni oħra tal-2017, semmiha Alfred Sant. Jiena li nista' naċċerta lin-nies hawnhekk li meta jkun hemm attakk fuq pajjiżna jiġi minn fejn jiġi, Se jsibu lili, se jsibu lil sħabi biex aħna naqbżu għal pajjiżna, jiġi minn fejn jiġi l-attakk. U ngħid jiġi minn fejn jiġi l-attakk għax jekk hemm persuna li s-sistema ta' tassazzjoni ta' pajjiżna riedet tattakka u riedet tneħħiha akkost ta' kollox hija Anna Gomez. Anna Gomez jien u sħabi waqafnielha. Aħna waqafnielha. Intom x'għamiltu? Intom trekkintu magħha. fil-grupp tiegħek ta'. Għattu tistidnuha għal attivitajiet politiċi u għattu iċċapċpulha dak li intom turu wiċċ hawn u turu wiċċ ieħor fi Brussell. Ħames snin ilek. L-istess kif kienu, Peppi, spalla ma' spalla ma' Sven Giegold, il-persuna. Min hu Sven Giegold? Min hu? Ħa ngħidilhom min hu Sven Giegold. Il-persuna li intom xbajtu timluh. Ma jafuh ħadd, jiena fil-Maltin interessani. Il-persuna li ried jhedded biex jagħlaq l-HSBC u jhedded l-impieg ta' 1,400 persuna. Lill-Maltin tippruvaw tgħidulhom li qed tiddistakkaw ruħkom minnu. fi Brussell tmorru tiktbu r-riżoluzzjonijiet miegħu biex iva tiskattaw Artiklu 7, dak li intom ma jistgħux jafdawkom. Għaliex gidba?
Għaliex gidba? Għax gidba, għax mhux vera.
Sibli post jew kull verżjoni ta' kull riżoluzzjoni li nkitbet fejn hemm referenza għall-Artiklu 7.

kien jitlob, li inti kont involuta fih, li jitħaddan ir-rule of law framework kontra pajjiżna. Xi fisser? Theddhu l-fondi, theddhu d-dritt tal-vot ta' Malta fil-Kunsill fuq issues importanti bħal tassazzjoni, dik li inti tgħid li tgħidx kemm tiddefendiha. U dik hija d-differenza, mhux ta' b'xejn Sven Giegold ma riedx jemmen lil widnejh meta ddistakkaw ruħhom meta qal li għandu jiġi skattat Artiklu 7. Naħseb aħjar tiddistakka ruħek. U Brussell tagħmlu mod ieħor. Naħseb aħjar tiddistakka ruħek minn Frans Timmermans għax dak huwa eżatt li jrid u dak huwa mill-grupp tiegħek u mhux mill-grupp tal-Ħodor. Sven Giegold mhuwiex mill-grupp tiegħi. Sven Giegold mhuwiex mill-grupp tiegħi. It-track record tiegħi, it-track record tiegħi huwa l-voti tiegħi. It-track record tiegħek huma l-voti tiegħek. F'kull okkażjoni, f'okkażjoni iktar minn waħda fejn int kellek theddida fuq id-dritt li aħna jkollna vuċi b'saħħitha daqs pajjiżi kbar dwar it-tassazzjoni, int ivvutajt biex tneħħielna dik il-vuċi.
Is-Soċjalisti jridu jdaħħlu t-tassazzjoni jindaħlu fiha, ġifieri din hi għal darba oħra gidba wara gidba ma jimpurtax għandna ħafna x'ngħidu.
Imma ma waqaftulux il-Frans Timmermans, jaħasra, għax kellkom toqgħodu kellkom toqgħodu tapptulu fuq raskom.

Issa jekk il-Partit Laburista jrid jibda jiddistakka ruħu mill-kandidat għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, Frans Timmermans, li kien hawn il-ġimgħa l-oħra u tant ftaħru bih, allura jagħmluha huma. Mhux se nagħmel ġlied għalihom, jien naf x'nista' nagħmel fil-Parlament Ewropew fuq it-taxxa u mela. dak huwa t-track record tiegħi. Mela, Roberta. Le, jekk ma jimpurtax, kulħadd jaf Roberta Metsola x'ser tagħmel fuq it-tassazzjoni, għax meta ġejna għas-si u n-no, ivvutat biex tneħħielna il-vot u dritt tal-vot daqs il-pajjiżi l-oħra u rrid tagħti saħħa ikbar lil pajjiżi ikbar. Mela Mary dan il-vot. Iswed fuq l-abjad. Għaliex di dejjem tgħajjat bil-gideb imma mbagħad meta turiha l-fatti, orajt, ma nistax nifhem, eħe gidba ta' vot li ħa Int u sħabek it-tlieta l-intom. Għal darba tnejn Jiena Defender il Malta mhux intom. Mela. Roberta. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni inkwetat jidher li inkwetat ħafna bin-nies mhux Maltin, bil-ħafna nies mhux Maltin illi qed jaħdmu f'Malta. Issa, jidher ċar li minħabba li hawn ħafna xogħol, għandna bżonn il-ħaddiema, m'hemmx dubju, jiġifieri huwa kkalkulat li jekk ix-xogħol jibqa' għaddej kif inhu, l-ekonomija tibqa' għaddej kif inhu, se jibda jkollna bżonn 7,000 persuna mhux Maltija fis-sena. X'se nagħmlu ġifieri għax jew ngħidulhom il-kumpaniji ma jiġux, jew inkella ngħidulhom irridu jaħdmu dawn in-nies. L-ewwel nett, il-Partit Nazzjonalista mhuwiex kontra l-barranin. Konna aħna li daħħalna lil Malta fl-Unjoni Ewropea s'erbat ijiem oħra jibdew jgħidulna li daħħluna huma għax hekk jippruvaw jagħmlu jerġgħu jiktbu l-istorja imma ma jimpurtax. Konna aħna li daħħalna lil pajjiżna fl-Unjoni Ewropea u ġibna rekord ta' investiment minn barra. Jiena indur il-industrial estate u nżur il-kumpaniji barranin li jħaddmu eluf u eluf ta' żgħażagħ Maltin u Għawdxin. X'għamilna f'dawk? Tista' tmur Bulebel, l-Marsa, Taxbiex, Ħal Qormi u jiena ngħidilhom grazzi u ser nirsistu biex nibqgħu nġibu investiment għal Malta għaliex fl-istess ħin li aħna żidna l-investiment u ġibna dawn ix-xogħol kif dħalna fl-Unjoni Ewropea fl-istess ħin aħna ftaħna l-MSCAST, żidna l-korsijiet tal-Junior College u aħna Dak li rridu nagħmlu f'dan ir-rigward, u nispera li jkollna argument matur f'dan ir-rigward, jiena nixtieq li aħna naqblu li qegħdin kontra, li aħna kontra l-isfruttament tal-ħaddiema, u anki intom suppost kontra, għax intkom suppost il-partit tal-ħaddiema, insomma hekk kontu, aħna kontra ċ-cheap labour, aħna kontra l-importazzjoni mill-Gvern ta' cheap labour għax minn dak ibati kulħadd. Allura aħna Peppi x'qed ngħidu? Aħna nixtiequ Pagi tajbin għall-ħaddiema kollha b'kull ħila, b'kull ħila, mhux kif irid il-Prim Ministru għax kull xogħol għalina hu dinjituż, aħna rridu l-aħjar għall-ħaddiema tagħna, għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Issa, jekk il-Gvern qed jimporta l-ħaddiema b'pagi baxxi, qed jaqbad il-problema jpoġġiha F'ħoġa ħaddieħor, u aħna x'inhuma dawn il-problemi? Għandek żgħażagħ li la jistgħu jiklu u lanqas jistgħu jixtru post. U għal dawk dawk verament ma jistgħux iġemmgħu, Miriam, mhux il-Prim Ministru, aħna qed niltaqgħu ma' koppji żgħażagħ li ma jistgħux ilaħħqu biex jixtru d-dar tagħhom. U iktar konsegwenzi, it-traffiku. Kullimkien, naħseb bħali Miriam, tinqabad fit-traffiku kuljum. Daħna waħda, huma kienu jgħidu, jitkellmu dwar il-fabbrika tal-kanċer, fabbrika tal-kanċer, f'kull triq, f'kull raħal qegħdin. Għalhekk aħna qed nitkellmu għax aħna ma rridux Gvern bla pjan, aħna nixtiequ pjan fejn nistgħu niddiskutu dan is-suġġett b'mod matur. Ok, mela, Miriam. Tidħol, tidħol da, eh.
Roberta Metsola eh. skomda titkellem dwar dak li għajt il-kap ta' Hadrian Delia. Għax da ħadd wara ħadd wara ħadd, dejjem bir-retorika kontra l-barranin li jekk jogħġbok jidħlu hawn legalment. U jiena ma nafx. Jiena ma nafx kif Roberta Metsola ma tistħix tisma li l-kap tagħha Adrian Delia jitkellem b'dak il-mod u tiġi tgħidilna hawnhekk Bir-rispett kollu, oqgħod naqra bil-qiegħda miegħu u spjegalu dawn l-affarijiet li għadek kif għedt. Għax int qed tgħid ħaġa u Adrian Delia ħadd wara ħadd wara ħadd ibeżża' bil-babaw u jbeżża' bil-barranin. Dik
id-differenza.
Miriam, mela, qed ngħidu li għandna bżonn in-nies biex jaħdmu hawn Malta. Mela, tidħol dgħajsa? U nħalluha hemm fil-baħar, noqogħdu naraw x'se nagħmlu, eċċetera, eċċetera. Meta aħna għandna bżonn daqshekk nies, għaliex ma naqbdux il dawn l-immigranti u nimpjegawhom? Ukoll, ukoll, dawk l-istess nies, daw ġol dajsa, kieku xi kollhom ftit flus, mhux ftit li sod ikollhom mhux ħażin, jistgħu jixxu passaport u mbagħad jistgħu jiġu bir-razza, ma jidhirlekx li mhux sewwa, Jiġifieri insalvawhom bil-flus daw. Peppi naħseb qed tħallat l-affarijiet għaliex din huwa punt sensittiv ħafna u bir-rispett kollu, is-sigurtà ta' pajjiżna hija prijorità. Il-pożizzjoni tagħna fuq l-immigrazzjoni dejjem kienet ċara. Kellna, għall-ewwel darba fl-Unjoni Ewropea, Prim Ministru tal-iżgħar pajjiż tal-Unjoni Ewropea li meta kellu quddiemu dgħajjes ta' immigranti, Għamel ir-rilokazzjoni għall-ewwel darba. Qatt ma saret fl-Unjoni Ewropea. X'qatt ma saret? Qatt ma saret għaliex jiena l-ewwel waħda kont qed naħdem fuq liġi ta' rilokazzjoni u ma żdiex. Qatt ma saret. Aħna ċari. Il-Partit Nazzjonalista lin-nies tiegħu x'jgħidilhom? Adrian Delia jgħid lin-nies li Malta trid issir ċentru ta' salvataġġ. Jiġifieri kull dgħajsa li tiġi tidħol u mbagħad naraw x'nagħmlu biha. Aħna differenti. Aħna ngħidu li n-nies li jiġu nkunu ċerti li meta jaslu hawnhekk b'mod illegali, u ġifieri jkunu immigranti irregolari, iridu jkunu rilokati jew inkunu nafu x'se jsir bihom. Ma jistax ikun li dan il-pajjiż, l-iżgħar pajjiż tal-Unjoni Ewropea, isir ċentru ta' salvataġġ, jiġifieri kulħadd jiġi hawnhekk u mbagħad naraw x'nagħmlu, kif irid il-Partit Nazzjonalista u Adrian Delia, li minn naħa jgħidilna Malta ċentru ta' salvataġġ, Min-naħa l-oħra kull nhar ta' Ħadd tibda tisimgħu ibeżża' b'kull barrani li jkun hawn f'pajjiżna anki legalment. Ok, irreazzjoni tiegħek.
Għall-inqas, għall-inqas aħna, il-ħaddiema tal-id onesti, għalina mhumiex xi ħaġa li għandna nistmerruhom, għaliex li kieku tisma' lil Joseph Muscat, jekk inti kennies, inti ma jistħoqqlokx xogħol.

ħaddiema, imma tista' tara, kellu opportunità perfetta l-Prim Ministru Joseph Muscat li meta kellna l-Presidenza ta' Malta tal-Unjoni Ewropea kien jaqbad ix-xogħol li tant għamlu dawk li jaħdmu maċ-ċivil, all right, il-Maltin li tant ħadmu fuq kull aspett, fuq kull file tas-solidarjetà, tal-ażil fejn l-isfida ta' Malta għall-immigrazzjoni kienet tista' tkun imqassma ma' kull pajjiż, imma x'għamel il-Prim Ministru waqt il-Presidenza tagħna? Għajjat elezzjoni għax miskin you know tagħtu ferneżija. Ħela xagħar li seta' jagħmel seta' jagħmel il-passi li Mela. M'għamel xejn. Mela. M'għamel xejn. Ħalli nirregolaw ruħna. Mela qegħdin qegħdin qegħdin bażikament Roberta Metsola mhijiex mhijiex qed tgħid il-verità jekk ma jimpurtax u ħa ngħidlek għala. Il-Prim Ministru kkjarifika l-pożizzjoni tiegħu dwar dak il-kumment. U jiena, inti omm, jiena omm. Jiena naħseb li kull omm, kull nanna tixtieq li t-tfal tagħha, n-neputijiet tagħha ikollhom l-aħjar karriera f'pajjiżhom. Qatt smajtu lil Adrian Delia jiskuża ruħu għad-diskors li għamel kontra l-barranin f'pajjiżna. Jiena qatt ma smajtu jiskuża ruħu. Qatt ma smajtu jikkjarifika. Dak huwa l-Partit Nazzjonalista għalik. Imbagħad jgħidu li aħna negattivi. Imbagħad jgħidu li aħna negattivi. Ifhimni, jaraw il-kampanja tagħkom jikkonkludu li negattivi. Mela, ħa nsaqsi mistoqsija u se nibdew nikkonkludu dan id-dibattitu. Aħna wara l-elezzjoni li jmiss se jkun hemm sitt deputati fost 57 deputat. Ftit, jiġifieri, hemm 751, jiġifieri il-Ġermanja għandha 96 pereżempju. Taħseb li kontu u tistgħu tkunu effettiva iż-żewġ minn it-tnejn ministri hawn quddiemi? Ta' żgur.
Żgur li m'aħniex makku u żgur li fil-Parlament Ewropew ma saħħanniex is-siġġu. Naħseb dawn li kienu jgħidulna li konna nkunu żgħar wisq u li marru jiċċelebraw il-partnership naħseb għarfu kemm tista' tkun effettiv fil-Parlament Ewropew u nitkellmu fuq ħafna affarijiet, fuq is-saħħa, fuq l-edukazzjoni, fuq is-sigurtà tat-tfal fejn ħdimna flimkien għall-protezzjoni legali għat-tfal mill-abbuż fuq l-internet, fuq l-ambjent, fuq l-SMEs, fuq il-ħarsien tal-fruntieri. Aħna ġibna, pereżempju, f'Malta konferenzi ta' eluf ta' persuni li setgħu jiddiskutu affarijiet ta' natura importanti għal Malta jġibu l-flus u jħallu l-flus hawn. Imma naf li ddejjaqhom imma rrid nitkellem fuqha, fuq ir-rule of law. Nixtieq nagħmel punt fi wieħed fuq tar-rule of law. Jiena, inti għedt li inti omm. Dsatax-il xahar ilu f'Malta, f'pajjiżna, inqatlet omm. Issa inti Miriam, Ħa nsaqsi lilek. Għidli jekk intix lesta li tħares lejn għajnejn Matthew, Andrew u Paul, Caruana Galizia, u tgħidhom li jiena b'idi fuq qalbi għamilt dak kollu biex niżgura li l-imħuħ, li limħuh wara l-assassinju ta' omm ta' ġurnalista, għamilna kollox. Għidli jekk tistax tagħmel hekk u mbagħad nitkellmu dwar ir-rule of law min verament qed jagħmel ħsara lil Malta. Mela.
Jekk trid tieħu intervent żgħir, fadallek minuta, jekk trid intervent żgħir, minuta u tagħlaq. Trid tirrispondi?
Magħkom aħniex, ċuċ Malti laqqas! kif sieħbek ipprova jgħid fuq il-Maltin. Ċuċ Malti aħna m'aħniex. Ok.
Mela. Mela Roberta. Roberta. Le, jekk ma jimpurtax.
Roberta, fadallek minuta biex tikkonkludi. Ara, ħmistax-il sena ilu laqqas stajt nitkellem dwar il-pay gap, irridu nagħmlu iżjed bejn fuq il-Għawdex u l-fatt li huwa s-saħħa hemmhekk huwa tal-aħħar grad, imma ma jimpurtax. Mela, Ħmisax-il sena ilu, aħna għażilna u għamilna għażla li nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Kien hemm min ipprova jwaqqafna, inkluż Miriam Dalli, imma aħna kellna viżjoni u ħdimna għal valuri, għal prinċipji, għal kooperazzjoni u naħseb li għandna għal xiex inkunu kburin. Hemm bżonn li naħdmu iżjed, hemm bżonn li nagħmlu iżjed dwar l-ambjent, hemm bżonn li nagħmlu iżjed biex nattiraw ix-xogħol, hemm bżonn li nkomplu naħdmu flimkien. Hemm ħafna xogħol xi jsir u hemm ħafna xogħol li rridu nagħmlu għaliex jiena Pepi meta ġejt hawnhekk ħames snin ilu kont wgħedt li ser inkun hawn għal kull Malti, kull Maltija, kull Għawdxi u kull Għawdxija. Dik il-wegħda żammejtha u qed nerġa' inġeddidha llum għaliex taf xiex? Jiena il-prinċipju il-prinċipju tiegħi taf x'inhu? Li naħdmu flimkien għal pajjiżna għaliex jiena taf fiex nemmen? li s-sewwa jirbaħ żgur. Grazzi ħafna Roberta, ikkonkludi. Ikkonkludi.
Id-diskors sabiħ ħafna, imma kif urejt illejla, Roberta Metsola u sħabha hawnhekk jgħidu mod, imorru fil-Parlament Ewropew jagħmlu totalment differenti. Mhux bħal Alfred Sant imma.
Jagħmlu bil-kontra.
Mhux bħal Alfred Sant. U dik hija r-realtà. Mhux bħal Alfred Sant. Intom ma jogħġobkomx u tibbujaw kemm tridu, imma l-fatti hemmhekk qegħdin, iswed fuq l-abjad. U bħal għada ġimgħa se jibdew imorru jitfgħu l-vot tagħhom l-ewwel nies. Il-kumplament tan-nies jitfgħu l-vot tagħhom fil-25 ta' Mejju. U b'dak li urejna llejla, urejna bl-aktar mod ċar kemm huwa importanti li ngħażlu rappreżentanti fil-Parlament Ewropew li dak li jgħidu Malta jagħmluh fi Brussell. Magħna tafu fejn intom għax aħna dak li ngħidulkom hawnhekk nagħmluh fil-Parlament Ewropew. U aħna li rridu nagħmlu fil-ġimgħat wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew huwa li nieħdu lil pajjiżna fil-livell li jmiss. Irridu nieħdu lil pajjiżna fil-livell li jmiss f'oqsma differenti. Irridu nieħdu lil pajjiżna fil-livell li jmiss. f'oqsma differenti għaliex in-nies jafu li jekk kien hemm sfida tal-pensjonijiet, aħna l-isfida tal-pensjonijiet indirizzajnija u żidna l-pensjonijiet. Jekk hemm sfida tal-housing, aħna investejna 110 miljun ewro fil-housing għal 1,700 post. u nirreġistraw ċerti nies. Dik hija d-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Mal-Partit Laburista, mal-Moviment Laburista taf li aħna verament se nħarsu l-interessi tal-Maltin u l-Għawdxin għax aħna mhux bil-paroli, aħna bil-fatti, b'Malta f'qalbna. Grazzi ħafna Miriam Dalli u Roberta Metsola. Aħna se nkunu minn hawn ftit ieħor magħkom fejn se jkollna lil Dr. Alfred Sant u lil David Kaza. Grazzi ħafna.